Kadada bini kada apa jua ya ngalih nyaman lagi kita handak mereaction video-video TikTok nang bibinian bejugit-jugit nang kaya ha nih. Oke kawan lah, jadi kita mungkin langsung menuju ke videonya aja kawan lah. Kuharap buburingan dulu sampai habis supaya iklannya itu banyak. supaya nyaman lah kita ya kalau aku nyaman ikam nyaman di sana. Jadi kita langsung aja let's go. Dari awal main tiktok banyak yang bilang alay main tiktok, alay main tiktok Gak apa-apa Seandainya gue bisa ngomong balik ke lu Lu bisa gak jadi kayak gue yang sekarang Hehe, makasih
Yha dah kada usah banyak komen lah kita ih brokuan aja nah bubuhan tiktok pokoknya paling top lah sudah hmm iih kawan ai apa yo ngarannya ni mungkin ikam banyak pengikut segala macam karena ikam main tiktok yang modelnya yah kalo disini kita anggap alay lah iih tapi pengikutmu ya kakaya ikam pang jua hmm. Nah kaya contohnya channel ku ni nah, yang pengikut ku, yang subscriber ku pasti kakaya aku pang jua orangnya pina hungang kaya ini nah. Namanya juga hidup, jahat di omongin, kalo baik malah di manfaatin. Jahat di omongin, kalo kita tuh misalnya lih apa pinanya jahat lawan urang, lalu ha kita disambati. Tapi ketika kita baik ja malah dimampaatin. Ya kaitu pang hidup, ikam harus menikmati gawan ai alurnya dan ikam harus percaya bahwa sesuatu itu pasti akan indah pada waktunya. Hei, lihat handphonku penuh chattingannya, ada yang mesra penuh canda tawa setiap.

Nah, hubungan tiktokers banua, anjir. Ini goyang sagu tuh apa? Ulat sagu tuh ya kawan nah. Tete tete tete oh ya. Cak ikam naik kuda sekali kawan nah.

Iko Rokotoroi.
Iko Rokotoroi. Iko Rokotoroi.
Dan apakah artinya Rokotoroi tu lah bagi bubuhan ini aku kada paham jua. Nyata ai lain Roy ngini hudah. Uma ini ai. Hah? Ibu hajat boleh ibu hajat.
Ayuh ani asa sadang ngani nah iih. Jangan lagi, pian tuha dah. Baik membaca yasin ha bulik ka rumah. Ada ba emal ya kalu kawa. Wadoh. Anjir. Hoi, nang kaya bubuhan film India jua lih. Ni kamanaan bubuhanmu ni ni. Iih, ayoha mudahan sehat tarus lah yang ada di video ni nah, panjang umur, murah rejekinya jua. Lakas dapat jodoh.

Ui bumerang kisahnya betasbih ni nah. Hie bekupiah kan aku alim aku ini sangat islami jah calon mantu bullshit man bullshit. Lawan inya din inya kada handak lawan dasar kaitu sanakan terkadang tu kisah percintaan memang selucu itu.
Aku nah, kita next aja gin. Pina ungah mana bibini gin. Nah, ini kalau kawan lebih banyak bubunikam request apa saman brembo kah kalau salah kan karena dia saman brembo awak tapi gada benar ya mm -mm. Nui tindihinya kau mati war asli kam saman brembo lah mudahan sehat taruh awak dikurusi dah Humm jangan lamak banar kena ngalih ha lalu kada sumbalih urang hari raya haji ngalih kena.
Teman laknat.
jar nih. Dulu kawannya aku rancak kaya ini lagi masih bujangan nih, ih bujangan jar lih, iih bujangan bujangan pacah di tangan pang ai pian tu. Kada kada nih pas waktu bujangan aku rancak lawan kakawananku nih apabila kuitan tu menelpon bastilah inya ah ah ah di higa hangkan kuitanku aku basakihan kan jadi kaya what the fuck lah tapi itu ya kawan yang meramii kita tu kadang kadang yang teman nang bujur bujur laknat tu lah pas kita di telpon pacar. Bastilah inya banyaring-nyaring ah ah ah ah. Pas putus, inya mamacari han, tu ngarannya manikung kawan. Mai mai mai. Ai ai ai. Aduh abang abang pian ni bajugit kah senam kah. Iih, maka rukun aksan pulang yet. Oh kaya itu kawan lih prosesnya lih maulah video ulat sagu tu lih nah jar aku tu heran kawan lawan bubuhan ulat sagu nih lah inya kada supan kah oke lah misalnya ikam main tiktok dalam rumah kada papa hmm karena kan cuman orang orang yang ikam kenal nang melihat ikam bejoget tu ini ikam bejoget tiktok di padang keramaian di padang orang nah Banyak urang yang malihat kada supan kan nang baigal-igal kaitu. Angkan urang kana napa kana bila hua kah jar urang kan ngalih jua gin nah. Sikat pasukan Troy nah. Jangan labrang nih bang. Ayuh ayuh ayuh pasukan Troy bisa banar lih curi-curi pandang kaitu.

Hiih sayangnya ulun udah bebini pang jadi serahkan nang pasukan troy aja ada kah nih pasukan. Ada lih kawan lih bibini nang malawani bila di apa di apa nih maksudnya di beri lambang nang kaya ini nih pasukan troy coba pang nang kaya itu nah di di pinggir jalan coba kaya ini ada lah yang malawani nang ku kadada pang.

Hi hi. Berkarya ja dulu kawan ai. Hanyar ikam mencari cinta. Karena seketika ikam bercinta, mungkin karya tu kada tegawi lagi kina. Jadi mumpung ikam masih kada bebini, masih belum ada cinta tu maksudnya. Hi hi. Silahkan berkarya sebebas mungkin. Nya kawan ai, gara-gara karya apa mau ja jua cinta tu datang. Hah, tuh tuh. Pakian idaman ikam kaya apa? Nang rukunnya naksan. Meh. Iih ada kah nah rokonya Troy nih idaman wanita. Umm rokonya Naksan ja ayo ha situ. Troy lawan Naksan bakalahi pacangan nih barabut bibini.
Jangan baharap payu amun ikam kada baduit. Jangan maharap binian baparak, hantu gin bajauh. Jangan percaya cinta, sudah pasti dusta.

Heeh. Aku gagal fokus kemarin nah. Katiaknya bebulu sakalinya. Anjir, ni lakian kah bibini kah? Astaga rasanya. Rasanya napa bulu katiakmu kalu lih. Rasanya hambar. Okai rong. Ada cetak ja kawan lih. Hii tetang kaitu heh. Ayuha situ.

Pasukan Troya banar tu. Hi'ih bubuhan ikam oke lah tahan timpas tahan gantal cuman manimbak bibinan nda wani. Pasti lewat chat aja. Karna takutan ditolak hi'ih. Pesimis badahulu dah. Wajar ja pang pesimis karna kan kita biasa kaitu nah kalah saing dapat bubuhannya nang high class hi'ih wajar aja pasukan Troya harus sadar diri jua. Gasan buhan ikam yang masih sok-sokan jadi selegram, sok selegram, kada usah taumbang, kita sama-sama bahera, anjay seleb.
Asli nih bubuhan selebgram nih jangan nang buhan sumbung-sumbung ikam mantang-mantang banyak followers sama ai jua pada nang kaluar tahi ha di burit ya kalo lih oke lah masih mending kawan nih selebgram banyak pangikutnya nih ada beberapa urang nang kulihat lah Hanyar saribu followersnya hudah bionya tu dengan pedenya tu inya menulis pp endorse jar anjir iih feedbacknya apa gasan orang yang me endorse pada. Jar mama jangan supan mun handak mencari duit begawi apakah asal halal Urang sukses tu nakai kada tergantung bagawi apa bagawi dimananya asal ikam bagawi bujur bujur jangan mengeluh gara gara gawian kam kada terpandang jangan supan mun disambati kawan suatu saat insya Allah sukses nakai mama nih kam lawan siapa dimana lagi maapa pasti mama doakan yang terbaik gasan ikam nakai ih sedih kali. Apalagi doa dari mama gitu nah. Ih, karena kan mama tuh kan kontak batin lawan kita. Hmm, ya itulah pokoknya kawan. Ngalih aku bila modelnya ada hubungan yang kuitan ni asa sedih gitu nah. Karena maingat perjuangan-perjuangan sidin kan mengganalakan seorang ni. Ih, ayolah kita next aja gin lah. Jangan betatangisan di sini. Pasukan Troy sikat cuk. Anjay. Mokong. Pasukan Troy katuju nah. Mimi dio bibini di pinggir jalan kaini lih. Ayuha kada papa asa lagi ikam mamidio kayni kada papa kawan ai. Humm asal jangan sampai bubuhan pasukan troy maungkai palir padang urang lah. Humm kan ada kan nang saup santai kanya no aja maungun palir. Pah jangan jangan jangan pasukan troy jauh dari sipat nang kaitu tu. Ada di sana.
Selamat jalan selamat tinggal saya besok akan pulang ke rahmatullah. Anjir.
Ikam kakanak ai kada kawa digayaakan nang kayitu tu lah. Loko bubujuran, ikam handak kah kada panjang umur? Iih baik mun ikam banyak amal. Musahlah gawian nang kada kakaruan, mati misalnya. Jangan, jangan, jangan lah jadi du'a tu lah. Bawa sambayang busana. Hidungmu tu nah, kawa kada dikondisikan nah. Iih kada fokus kami.

mantan. Ni kenapa kah nang bibini ni pina meungahi banar lih hiih kisahnya bungas ni aku ya memang bungas pang cuman kaya what the fuck lah hati nang jomblo ni begetar kawan nah eh hiih. Oke kawan nah jadi kita sudah nonton tadi videonya kuharap wan ikam canda terhibur dan yes kawan eh mukanya muyak aku.